Ā kāti, tēnā koutou, anō kua tiki atu i te aho nei i waihotia mai e ō tātou mātua tūpuna hei tuituinga mō tātou, tue i runga, tue i raro, tue i waho, tue i roto, tue te herenga tangata, puta ai te ira tangata ki te whai ao, ki te ao mārama, ā, tīheu ā mauri ora. Nō reira, tēnā koutou, e te hunga mātakitaki mai, Hau mai anō ki roto i tēnei whare, ko te tūmanako, ka rongo ngātahi koutou me mātou e rongo nei i te ora, i te reka, i te hari hoki o te reo o te kāinga nei. E koe tēnei ko te reo hakawhitiwhiti kōrero i waenganui i a mātou i runga i ngā take kua tukuna mai nei e koutou mā mātou e kōmirimiri. Runga i te tūmanako, he āwhina kei roto i a mātou Kōrero mō ngā take i tonoa mai nei e koutou. Ka mutu, māku e titiro e, āe, e Homa, kua tupu haere tētahi wairua hōhō i waenganui i a tātou, i te rua marama kua pahure nei, nā te tūmanako ka tino puta tērā wairua i ā tātou kōrero i te rā nei, hei haka rawe atu i ā tātou kōrero. Ko te kaupapa tuatahi, Take tuatahi, e hanga matakaanau e kia pā atu o tātou ringaringa ki te take nei, e moe ana ahau, te tai hāwhe o te ao ka riri mai, ako pē e ngā koro, ko tērā atu hāwhe ka hari mai, ā, waihoki, ka huri pērā ki a tātou koro, ko tērā hāwhe ka hari mai, ko tērā atu hāwhe ko kino mai ki a tātou. Nā te mea he take hāhi, Ā, e pēnei ana te takoto o te take nei. Mai rā anō, e haka pono ana au ki te hāhi. Kore kau e kōrero i konei ko tēhea hāhi tēnei. Kia ātia, hoi iāianei kua huri katoa aku hakaaro, e ngākau nui kē ana au ki taku taha Māori, e hihi ana au ki te hoki ki ngā atua Māori nei. Engari, ahakoa, ki tōku whakaaro, ko te mea Māori tūturu tērā, he maha ngā tāngata Māori nei o taku whānau, hora kau pērā ana te whakaaro. Ka tū te hui ki Harani, kua riro mā ngā hāhi Pākehā nei te kōrero. He aha te huarahi tika, he haka tika i tēnei raru? Nā, nāna te kī he raru tēnei. He pēhana oti ō tātu whakaaro? E akae ana tātou he raru tēnei? He aha ake rānei? Ko wai e hia ana ki te pākaru i ā tātou kōrero mō tēnei take hōhonu? Kī ana i te raruraru!
Ka tīmata ki ahau pea, i te mea ko taku whānau nei, nē? Ā, ko tōku pāpā nō Whangaroa, ā, ka kura ia ki Hāto Hohepa Te Kāmura, kātahi ia ka peka atu ki Hāto Petera. Nā taku māmā i kura ia ki, nō Mitimiti nei taku māmā, i kura ia ki te Kāreti Katorika o Pumapārie. Nā, waku taha e rua, he Katorika katoa, nē, ngā whānau e rua. Ā, nō reira, koia i roto i taku haka rongo ki tēnei pātai, nā haka pai ana ahau, tēnā pea nā tētahi o aku whanaunga tēnei pātai e tono mai, i te mea, ko mātou ko tōku whānau tēnei e ruku atu ana ki te ao Māori, i a ianei nei e taupatupatu ana ngā hakaaro mō te hāhi, mō te ao Māori anō hoki. Ā, kua puta wētahi tūraru, nē, tētahi o aku karanga whaea, kāhore kē i haka ai kia iriirihia wana tamaiti ki roto i te hāhi, ā. Mō wēnei momo kōrero te take, nō reira he tino kōrero i roto i taku whānau, a taku kranimāma, rakau kē hakai ana ia, e, e noho pūmau ana ia ki tana Katorikatanga, nō reira hei ko tāna, ana ki te kāore koe e mārena ki roto i te whare karakia o Hāto Hēmi i Mitimiti, kāore ahau e hakai ana kia mārena koe ki Mitimiti, me whai wāhi kē atu E pērā ana wana hakaaro nō reira ko tētahi taha māro pai, ko tērā tata pēnei i ahau nei, hawa hoki, ā, rangirua ana ahau ki tēnei. Nō reira e pai kia hakarongo ki ngā kōrero ā koutou nei, mehemea raini he hua kei roto mō taku whānau hou. Engari i a koe e kōrero pēnā mai ana, ē, hihena koe ki te hakarongo he aha ngā kōrero ā, e rā tō tātu e tau kē ana tō titiro ki runga i te koroheke rā. Nō mai rā i te raputo, nā wai i teka kei a ia te rongoā? E Kingi, kei hea koe i roto i ngā kōrero a Hāhi nē hea? Wena ko te mea kei au tuputupu ana, i te Hokianga e toru kē ngā mea hei mahi mā, mā ngā tamariki a wā rā. Tuatahi, he tākaro whutupōro. Tuarua, ko te haere atu ki ngā marae, tuatoru, ā, ko te haere atu ki ngā, ki ngā, ki te whare karakia. Nō reira, i a au i whie e tuputupu ana, kāore au i mōhio ki tētahi ao i tua atu, taku ao marae me taku ao, ā, whare karakia nei, nā, ko rāua rāua i roto i taku ao. Nā, hakapaina ko mātou katoa i ō Hokianga i taua ara i haka, i hakatupungia pērā atu ai. Nā, e, e, e hanga noho tae poto noa ana ahau, i te mea pēnei ana taku whakaaro, Ko Hokianga te wāhi i tae mai a Kupe. Kahore kē i roto i taku hakaro, horekau kē he wāhi Māori i tua atu i Te Hokianga. Erangi, kei konā kē atu te tini o ngā whānau hāhi nei, Katorika e noho nei. Nā, hei tauira, nā, kei roto i a Hokianga, Bishop Pompallier e tanumia ana, nē? Āe. Nō reira, i tētahi pito ko Kupe Māra i tae tuatahi mai ki Aotearoa, i Hokianga. I tēnei pito, i tēnei rā, kei konā hoki a Bishop Pompallier e takoto mai ana. Nā, ka haere au mahana, me, e, i pēhea kē tātou i tae mai ai ki tēnei pito, mai tēnei pito. Nā, i aha kē i waenganui nei i huri ai ō tātou whakaaro, ā, ki ngā hāhi nei? Nā, nāku tēnei pātai hoki i uiui atu ki ētahi o aku kai nei. Nā, hei tā rātou, Ā, te take i huri ai rātou ki ngā mahi hāhi nei hono hei tiaki i a rātou anō. Nā, ko iwi nei ko ngā wā o te, o ngā blackout wānanga nei, ā, me te ture i haka taungia ai te kāwanatanga. Ā, kia kore ai te Māori e mahi nei i wana Māori, i wana mahi Harry Potter nei i roto i ngā, i ō tātou marae. Te ture tāmi tohunga nei? Te ture tāmi tohunga, nā, koia tēnā. Na hei tāu aku karaini te taki huri ai rātou ki ngā hāhi, hona hei tiaki i te wairotanga i taua wā rā, i te mea i kaha pāngia rātou e ngā māku tū o te ao tawhito. Na hei tāu aku karaini, he mea tanu te ao tawhito, ā, kia kore ai ērā mea ara anō, hei whara anō i ngā uri hakatupu. Na, pēnā ana te koroa taku karaini. Hona ka tae mai ki tēnei rā, Ā, he haka tupuranga hou kua hanga whānui mai ki te ao nei. Nā, koia au e mea nei, E mahara ana au ki ngā kura o taku Karani, erangi kua whānui hou mai ahau ki te ao nei, hanga noho taiapa tonu ana ahau. Te hanga nei hakahe ana matua a Len Bristow i aku kōrero, nā reira, ka mutu e segway pai te wā.
Kāore he āwhina i roto i te noho taiapa, nē? Ō, me mea, nō, me kōmirimiri tonu, me kōmirimiri tonu.
Kore koe e anake e reira e te noho taiapa. Ari, e mihi atu ana ki te tono i te mea ko kite ia, ko wai e ia. Ngaro ake ngaro ana, Ko kite ia, ko wai ia. Patapato nau te ohe o tāku kōrero, i te mea, te taenga mai o ngā iwi, ka ngaro tā tātou iwi i roto i wā rātou mahi ki a tātou, ki a rātou. Mua i te taenga mai o rātou, e hāhi ana wā rātou. Engari, tā rātou whakapono, e tika ana ngā kōrero o ngā pokokohua nei, ka huri te iwi Māori ki te aru i a wā rātou tikanga. Ā, a reira ka ngaro tātou te iwi Māori. Ināianei e mihia tōna ki te tono, ko kitea ia, ko waia ia. Ko hoki anō ia ki ngā āta tikanga i tūpake ā tātou tūpuna i roto. Arā au te tangata hakapono. E hakapono ana au ki ngā mea e kite ana au, ora kau ko ngā mea e rongo ana au. Hei wena mutu, i roto i ngā, ngā tūmomo hāhi e kōrero ake nei koutou, wētahi o ngā mahi o, o, o rātou ki wā tātou tamariki, i roto i te hāhi. Mutu, ko wata, mutu, koe wena ko ka mea kiki noa. Ne? E mea nei, a tātou, wā tātou mātou tūpuna, te hāhi e mea pai tērā. Engari, ki ina hoki ngā whakatātu titiro kei runga i te pouaka whakaata i a ia nei, he piki raruraru kei roto i wērā āhuatanga. Nā, ko tāku tērā, horekau koa atu, engari mohena koutou i taku tūnga ki te, ki te, ki te tuku karakia i roto i te reo Māori, i roto i, i, i te mea, i haere au i te karakia, engari, Horekore a Ta Hahi Ingarangi. Haere au ki te, ki te karakia, horekau au i, i ata mea atu kia haere, i te mea mo henau, i na mutu ina atu te karakia, he piki kai kei reira. Koe tera ko te taki, haere au, horekau ko atu i te.
Awai. Ā, kia hauneti e. E rapa ana te kupu raru ki roto i tana reta. Ki au nei, ehara i te raru. Ehara i te raru. Nā te mea, e haere māeneene ana te tū ngātahi o te haka pono o Creighton, ā, me te haka pono tūturu a te Māori i roto i ngā hui i a ia nei. Kāore e tino pērā i tōku nohinohitanga. Tika ana hoki te kōrero a te tini me te mano mō tātu o Ngāpuhi nei, ko tātu pea te iwi kaha katoa ki te hāpai i tēnā mea i te hakapono, huri noa i te motu. Nā, e mau tonu ana ērā tapuwae a ō tātu mātua ki roto i ā tātu mahi i te rā nei. Mahara ana au, i mua rā, i te wā e nohinohi ana au, maureharetia ana au ki ngā hui o te kāinga nei, katoa katoa. He karakia karaiti anake e haka puare ana i te hui, e manaaki ana i te hui, ne? Kore poka kē atu i tērā. Ko ngā karakia Māori nei, ngā atua Māori nei, nō ēnei tau tata nei anō i tīmata ai te hoki haere mai anō o tērā tikanga. Ā, me te pai, me te pai, ka titiro ahau e iti haere ana te hunga Haka pono ki te whare Karaitiana, te whare Karaitiana. Ehara i te mea motuhake te pā mai o tērā āhuaranga ki konei, engari huri noa i te ao, i te haere ana tērā hunga, nā te mea he haka tupuranga hou tēnei, he rerekē tā rātou titiro. Ki ahau nei, kaua tātou e rapu raruraru horekau kē he raruraru i konā. E mēmēhea haere ana anō Te Haahi Pākehā, ki tāku titiro, i te memeha haeretanga o tōna haka tupuranga. Engari he haka papalanga hou tēnei kua tū ake nei, rerekē tā rātou titiro. I mua, mehemea ka tae mai koe ki taku marae i te wā e mātotoru tonu ana te kaumātua i reira, ka pokateka koe ki te tū mai me ō atua Māori, Hōheha, kua tino ngaua koe e ērā kaumātua, nā te mea haere ki ana rātou i runga i ngā akoranga o te Hāhi, tōku nei whānau hoki he mōrehu. Engari, ka tae mai ki tēnei rā, pai noa iho te haere ngātahi o ngā haka pono katoa. Tētahi mea tino kino te wehiwehi i a tātou, E mai, mai, mai, ko ngā hāhi nei. I tōna wā, mēmē he Katorika koe, noho atu koe ki kō. Mēmē he aha rānei koe, noho atu koe ki kō. Engari i roto i te wā, ka ngāwari haere tērā. I te rua tekau tau kua pahure nei ngā hui i te kāinga nei, Ā, rerekē te āhua i kite ai tātou. Mēhemea ko te kaumātua o te marae nei, te minita o te marae nō te Hāhi Rātana, ka tae atu he Prīhi Katorika, pai noa iho tana īnoi atu ki taua Prīhi, hena koa e māu taku haka moemiti e tautoko. He kupu rānei wāu, hei tautoko i te haka haere i tā tātou hui. Nō reira kua tīmata kē mai i reira, kua whāriki kē mai i reira Te huarahi haka ngāwari i tā tātou mau i ā tātou tini haka pono. Ka mutu, e Homa, you know, tēnei mea te, ki ahau nei, oh, tēnā pea ka hē nā kōrero pēnei i ahau. Engari, tēnei mea te, ngā kōrero, kei roto i te Paipera Tapu, Kahore ahau e haka pono ana, ko nga korero kei reira e takoto ana he mahi marika tena i mahia ai ki te ao nei. He atua nana i mea e kia puta he rangi ka puta mai te rangi. Kia puta he whenua ka puta mai te whenua. Ka oti i te rā tuatahi, te rā tuarua he mahi anō, tae noa ki te ono o ngā rā, ka mea ia, ka nui te pai o taku mahi, ka okioki ahau i te rā tuawhitu. Nā, ki au nei he kōrero, haere i te kōrero tamariki, engari he kōrero hanga paki kē nei, nē? Pēnei i te paki waitara nei. Ko tāu e kōrero nei, e, Matua e, haka pono ke ana koe ki te mea i kita ai tō kanohi. Nā, pērā hoki ahau. Kāore au e hakapono ana he mahi tūturu wērā e takoto nei roto i te Paipera. Waihoki, ka huri mai ki te taha Māori nei, nē, e mea nei tātou, nā, ko Rangi rāua ko Papa, ka whānau mai ko te. Tētahi o ngā tamariki, ko wai nei, ko Tāne, nāna rāua i wehe, ā, ka ao. Ka puta mai i te awatea ki roto i te ao nei, nā, e tū nei i te ao nei. Horekau hoki ahau e haka pono ana he mahi mārika ērā, tēnā pea ko taku taha Pākehā tēnei nei e heke ana ki roto i a au. Ki ahau nei, ko ngā tūpuna wēnei e rapu ana i ētahi haka māramatanga, Haka mārama he aha te take e tū iho nei te rangi nei, he aha te take e takoto nei te papa nei. Nā, kāore ā rātou mātauranga pūtaiao nei i ērā wā, ka mea rātou, ā, hoi nō he atua, he atua, he atua. Nā, kia, kia hau nei, e, nā, pēnei i ngā kōrero mō Māui. Ko wai e haka pono ana, Tērā tētahi tūpuna o tātou, āinei pea he tūpuna anō tō te Māori, ko Māui tōna ingoa, horekau e hakapono ana, e, aha, ko ngā kōrero tipua nei, kua heke mai i roto i ngā kōrero tuku iho, kāore e hakapono ana tērā tētahi tangata i tōna wā, nāna te rā i hopu, Nē, engari, tae au ka rongo i te tai koroke tino mōhio nei e kōrero pēnei ana, ko tā te Māori i titiro tērā, i a, e rapu ana te Māori me pehe ētahi kōrero haka mārama i te tikanga o tēnei mea o te tāima. Āe, pea koe tonu. Ka ao, ka pō, ka ao, ka pō. Ka rapua pea tētahi kōrero paki, kōrero tara, Rawe nei ki te taringa e kia hora ai tera matauranga o ki te katoa.
A koe e korero ake nei koe ora kau koe he tino whakapona ana hau katoa ora kau ngoi ko i rongo au. Engari e penei nei wau korero e haka he ora kau koe e tau toka ana. Pera tonu i nga korero i ako nge au i te kura I peke te kauri te marama. Ne? Ōrite tonu. Hei tiratira, ne?
Mutu kē. Kei reira.
Oi. Tata kore a Kiki i tēnā koro. E tika ana. Nā, engari ka hakanuia e tātou ēnei kōrero. Ka manawa pā tātou, ka aroha tātou ki ēnei kōrero nā te mea he kōrero tuku iho nā ō tātou mātua tūpuna. Ka mea tātou he kōrero haka hirahira wēnei. Engari, me mau tātou i wēnei kōrero i runga i te mārama, he aha te pūtake o wērā kōrero? He aha te rerekē o tēnā? Ki te, ngā kōrero o ngā mea hāhi i pāka nei, ā, nā te Atua i hanga te ao i roto i ngā rā e whitu. I kōrero anō tāu? Nā, i a koe e kōrero ana i a ianei nā, nā, ka kitea he āpōtoro o Rātana, anā, he Pirīhi Katorika ka mahi tahi i wēnei wā. Nā, ka hoki waku mahara ki tētahi atu o aku kōrero a taku karani māmā e mea ana, kotahi tonu te Atua, nē? Ana, i te ao tūturu Māori nei, ana, ko reira anō ko Io, ne, te atua o ngā atua, nāna kē a Rangi Rao ko Papeihanga. Ā, nā, kotahi tonu te atua e hakapono nei tātou katoa, engari ko te ara ki a ia mehemea he Māori tūturu tēnā pea mā raro koe oma atu ai ki a ia, mehemea he Wēteriana koe tērā pea e kake pahikara ana koe ki a ia, Engari mehemea he Katorika koe, ana, kei roto kē koe i te taraina tere e tere atu ana ki a ia. Nō reira, haka pono ana tātou ki tētahi atu momo, nē? Ana, e peka kē atu ana tātou katoa, ko te momo o te tae atu koia i rerekē ai mehemea ki, ki tēnā hāhi, ki tēnā hāhi, ki tēnā hāhi, Engari ko taku, ko te korero a taku karani mā, ana, ko te Hāhi Katorika tērā e tino kakama ana te haere ki te atua.
Ao, ka pai. Ka mutu hei takai pea i a tātou korero, ahakoa kotahi atua, he maha rānei ngā atua e hakapono ana koe, E oma, ko te taha wairua tērā o te tangata, nē? He haka tinana ana i te tangata i te taha wairua kei roto i a ia. I runga i tērā hākaro, me waiho atu pea ki tēnā tangata takitahi, ki tēnā tangata takitahi, māna anō e whiriwhiri, pēhea te āhua o te taha wairua i roto i a ia.

I taku horekau au i tino he tangata hakapono ki nga atua te atua e korero ake nei tatou i tena e korero mai taku matua ki au i mutu hara te korokona i te koroke haere i te karakia engari whai matoranga te korokona e tana mea mena kore tae ia koe ki te whakaaro tetahi whakaaro mau ano Momo koe kia whairoro. Tuku atu ma te tahi atu, e mea, ok, i konei te wāhi pai mōu. Ka pai. Nā ke rira ke au i tēnei wā mō tēnei mā tēnei. I te, i te mea ko tini kē ka mea ko kite ke au e pā ana ki te hāhi, whetū, whetahi, tāngata, i roto i a mātou, i roto i te kāinga, hei te mea horekau mātou i hono atu ki tā te Hāhi, ka mea mai ki au, e haere ana koe ki te taha o Hātana ina mate koe. Tamariki tonu ana. taku mataku nei, mataku i ngā kōrero o aku hoa. Nā te au ki taku māmā me taku pāpā, ko reira kua hoki au ki te patapata i a rāua. E hā kei te take, hore kau tātou nei e haere nei ki te karaki, e haere nei wā tātou, te tini o wā tātou whānau i roto i te awawa nei. Ka huri mai taku ako mātua ki au, mena hēhena koe te haere, haere. Hore kau pāpāhi mea. ka haere au i roto i taku whakapae mai waku hoa e wi hore kau e mahi kino ana wa ratou mahi kino te hononga atu au hore kau e haere ki te karaki engari haere au ki te wa ratou mahi rangatahi wera mea a kite au waku hoa me wa ratou mahi e mahi ana ratou i muri tā tā rātou wharakarakia. Nā tau, ka reira ka, ka kite au, hore kau koe e rereke ki au. E, mea nei koe, ka haere au ki te, ki te taha o Hātana ina mate. Aini pea me wāwāhi tātou i, i te mea nei. Aini pea, ko te hāhi i tēnei taha, ko te Atua i tēnei taha. Te take kāore au e, e te, kāore au tino hakopona ana ki te hāhi, i te mea, e kore, e wareware i a au, Te taima i natia nga korokoro me nga kaki o aku tupuna mo te koro Maori. E kore pea au e hakapono ki tenei ta, Erangi, aini pea kei kona ano te Atua. Ka hakapono pea ahau ki a ia. Engari te hunga e kaha kauhau nei mo te Atua, aini pea kore ke ahau e hakapono ki a ratu. I te mea, nā taku ingoa nei ko Kingi Rākete. Rākete, e heke mai taku tupuna i mate i te pure poatu Pākehā, ka mutu he Karaitiana kē wēnei, nē? Nō reira, tērā momo riri, kua heke mai i roto i taku whakapaparanga, i āianei nei, e kore e wareware ai ngā mahi, oti i ngā mahi hāhi, ki aku tupuna kātahi, ki taku reo ka rua. Nā. E kaha, haka pou kaha nei kia ora i tēnei rā. Nō reira pea, e rerekē anō, te āi i tētahi tā, ko te atu anō i tēnei, i tētahi anō tā. Me hā tana kei muri nei. He pai.
Kia tau te rangi maru ki a koe. E riri ana hau tātou mā. Riri ana. Nō mua au e nā mahi. Ia, tukuna kia okioki i runga i te rangi maru. Ā, koa tēnā ko te āhua o Ngāpuhi, nē? E kore e ngaro i a Ngāpuhi ngā tūkino a tangata kē atu. Tētahi anō. Ia e, e kōrero hohonu e rānei. Oh, oh, oh, me ruku. Oh, ruku atu tāku. Oh, nana, tae hoa. Tae hoa tāku e kotiti ki rei rānei. Me wai o pē tēnā mō tētahi atu wā. Pēnei tēnei, he pēkā anō tēnei nō te take nei. Nā te mea tupu ake ai hau roto i ngā kupu, roto i ngā kōrero o te hāhi o taku whānau, hāhi mōrehu hoki. Nā waku tamariki i te taima e nōnohe ana, i mua i te Hono takoto ana ki ō rātou moenga kua tukuna e hau, e Haka Moemiti, kia pai tō rātou moe, kia au ai tō rātou moe. Engari e mōhio ana rātou, ko tāku i kōrero atu nei, hō kau ki au e tino haka pono tika ana ki wērā kōrero. Nā, ka rahi haere waku tamariki, kua huri mai ki te wero i ahau, Hā, koe i kōrero pēnā, engari, i tērā rā rā, ka rongo mā atu e a koe, kore ana kia wai rānei. Ka mea atu au ki a rātou e tika ana, engari ko te taha wairua tēnei e kawe ana e hau i waenganui i a tātou, kia kore ai tērā tikanga e ngaro i roto i a tātou, ko te mate kē, koia ērā ko ngā kōrero taha wairua kua rapa ki taku ārero. Mēnā he anake koutou, rapue e koutou, he kupu hou e rite ana mō koutou. Ana. Ka pai. Ka pai. Ka pai. I a koe e kōrero nei mō tō ingoa, Rākete nei. Ē. Nā, ko ia tēnei ko te take tuarua, kua tae mai nei. Ā, i kī mai tētahi o ngā kaiako o taku tamaiti, Kua haka potongia e ia te ingoa o taku tamaiti. Na, kei konei e rapa nei te ingoa o te tamaiti nei, engari kore au e whāki atu. Kei mōhiotia ko wai. Hoi noa, ehara tērā i tana ingoa tika. Ka hanga pukuriri au. Ka mea tau ki te kura nei e hē ana. Iāinei, kua tika te haka hua, engari kua huri mai ngā tamariki ki te tāwai taku tamaiti, nā te rongo i ētahi kaiako e kōrero kino ana mo te take nei. Me neke kura pea, a, hoina, kia aune ko te tino ngako o tenei take ko te haka-pototanga o te ingoa o tana tamaitini, e peha ana oti o tatu hakaaro ki tenei? Whanau mai koe ki te ao nei, me tau nei ingoa? Me waiho tapu tena? Māku pea e tīmata ki au nei kāore he raruraru kia rawekengia e te tangata taku ingoa, mehemea me mahi i runga i te te tika me te pono. Ka rerekē pea mehemea e he māngere nō te māhita kura ki te haka hua, ki te ako rānei me pēhea te haka hua tika i te ingoa o taku tamaiti, rerekē tērā. Engari mehemea haka e poroa ana e te māhita te ingoa o taku tamaiti hei huarahi haka hoahoa ki taku tamaiti i runga i te kōrero rawe ki a ia kia mahana ai te wairua o taku tamaiti ki a ia, horekau ahau e kite raruraru ana i roto i tērā. Moko, he aha ka aro wau? Ā, ko taku. Ko Moko te katoa o tō ingoa? Nō, ko, ko taku ingoa mōkai ko Moko, ko taku ingoa tūturu ko Darryl kē. Kia ora, Darryl.
Āe, rerekē rawa nē? Rerekē rawa. Engari, ko au te, ko au te mokopuna tuatahi o te whānau i taku whānautanga mai, ana, ka tapaina ahau ko Moko, Ka ū tēra ingoa. Ka kaumātua haere au ko moko tonu ahau, nē? Engari mō tēnei, mō tēnei pātai nei. Ka pai te aroha ki tō ingoa Pākehā, kua haka rērea kētia nei koe? Wētahi o aku whanaunga e kore hakapono koia kē taku ingoa tūturu. Rakau kē rātou e mōhio ana koia kē. Engari ko taku kōrero akiaki ki tēnei whanaunga, ko tono mai i tēnei kōrero, ahau, ki ahau nei nā, kia kaua e nuku kura, Kia kaua e, e pērā rawa nei, ā, mehemea e tāwaitia ana te tamaiti, ā, mō, mō tēnei momo raru ki te ingoa te take, he aha pea te akoranga mehemea ka tū tētahi raru ka nuku kura. No, me, me whai, me whai hua tonu i roto i tēnei āhuaranga ko te akoranga kei roto mō te tamaiti nei, ahakoa pēhea nei te raru, ā, Haka tikahia i taua wā tonu, mā te nuku kura ki ahau nei kahore e tika ai tēnei. Ā, engari, koia tēnei te, e toru ngā tamariki hou kua whānau mai i roto i taku whānau whānui nei. Ā, ko tētahi ko taku irāmutu nā taku tuahine. Ā, i a ia e hapū ana i te kōrero mātau o te whānau, ui, ā, he aha pea tētahi ingoa pai mō te pēpi nei, i te hiahia ia i tētahi ingoa Pākehā. Ana, ko taku akiaki kē ki a ia, anō me whai kē i tētahi ingoa Māori. Ā, he Māori te pēpi, me Māori anō te ingoa. He aha anō pea te hua o te ingoa Pākehā ki tō tamaiti Māori nei? Ā, Horekau kē taku tuahine i hakapono mai ki waku kōrero taihoa ka pānui ka rongo pea ia i tētahi kōrero i a i te hōtaka Parakuihi e kōrero ana me me Māori mai ngā ingoa o ngā tamariki Māori, ā, koia te hokinga mai o te noho tūturu Māori ki te ao, nā, ka, ka hiahia taku tuahine tētahi ingoa Māori. Nā, ko Tapa taku irāmutu ki te ingoa Taika rawa i tēnei wā. Engari ko reira tonu ngā hanga raruraru pea o te whānau, ka pēhia ngā tāngata e hakahua tika i tana ingoa, ka popoto haere kē ki te tai raini, nē, rakau e hiahia ana kia pēnā, nā, ko Taika rawa tēnā, ā, ko tētahi o aku karanga tahi, tahi anō ka whānau mai, ko Tai Raukura tērā, ā, nā, ko te tuakana o, o ēnei tokotoru nei, Ko Torongārangi, nā, roa rawa ngā ingoa engari e whai kiko ana, e whai mōhioranga ana ngā ingoa nei. Ki ahau nei, pai noa iho, e mōhio ana ahau, e mōhio ana te whānau, he wā anō me hakatika tātou, me ako tātou i ngā tangata ki te hakaua i ngā ingoa nei, ki te tikanga o ngā ingoa nei, Ā, nō reira, koia anō, koia, pēnei i ahau ko kaua ko taku ingoa tūturu rānō nē, engari ko moko nei, nē, i roto i te ao kaunihera. Ā, nā, ko te koro matua o te kaunihera, hanga raru ana ki te hakahua i taku ingoa. Nō reira, i hoatu tīwhiri ahau ki a ia i te mea i mōhio ana au he tangata, ā, e kaingākau ana ia ki te hutupōro, ka mea au, Anā, mōhio ana koe ki a Richie McCaw? Anā, ko ahau ko Mokō, hakapotongia ko moko kē. Anā, i āianei, nā, ko, Pēnā ko, ko kite au i a ia i roto i te hui, oh, ki a, ki a koe e moko, oh, taihoa ko moko, moko, moko, kia kaua e mau kau mai i ahau, nā, ko moko, nō reira, ko whai, he aha, rautaki ahau kia hakaako atu ki te tangata me pēhea te hakahua i taku ingoa, tēnā pea ko reira anō tētahi huarahi mā te tangata kē e mōhio, ana, anei kē taku koha ki te tangata, kia, ā, mehemea e, e hakahuahē ana i te kuare, i te hē, Me haka tika engari mehemea he, he akoranga kei roto i te, i te haka ua inga, i te ako ingoa, na, koi ano tera. Engari kia tapepa te arero o te tangata i te ingoa Maori, poto rawa o te ao katoa, a moko, e o e mate ke ano tena, ne? tika. Koe hoki tenei ko tetahi mea, e tatu nga mātua o tenei wa ka whānaunau mai wa tatu tamariki E hiahia ana tātou, ngākaunui ana tātou ki ngā ingoa tino roroa rawa atu nei, māori nei mō ā tātou tamariki, ka rapa te ārero o te hunga horakau kia taunga ana ki te kōrero Māori. Nō rātou rānei tērā mate, nō tātou rānei. Ahau nei, ka āta pātai ahau, mēmea he tamaiti tēnei, hoino, e, He mahi tahi anau ki taua tamaiti, ka āta pātai ahau ki a ia, he aha te ingoa pai ki a koe, hei karanga māku i a koe nei? Nā, māna noa e kōrero mai ki au, he aha kē te ingoa e hiahia ana ia mōna. Ka pērā kē taku mahi tahi ki ngā tamariki ināianei kia kore au e hē i runga i tēnei take.
Nō ki a nei, pai ana kia hakapotongia, mana ko tāku titiro noho tēnei tatuma, pai ana kia hakapotongia ngā ingoa Pākehā nei nei, e te mea horakau pea he tino, ko ai te koro, pēnei, e rangi ani pea i roto i ngā ingoa Pākehā nei, kāore i tino mau ana tētahi wairua, e rangi tatu kau mai anō ki ngā ingoa Māori nei, e tino kī katoa ana i te wairua o ngā mātua. Nō reira ki a nei, pai noa kia karanga i a koe ko Q me D. Ko Cute Owl ko Tihi, ā, mēnā. Ā, he rangi mehemea, he ingoa Māori tūturu kē, ā, tō rāua. Nā, kua tino tika taku hakahua i te ma. Kahore Mohana mehemea, he ingoa tēnei nō ō Kaura tupuna nō Maimai mai. Ā, engari, mōku ake, he rerekē anō mō taku ingoa, i te mea ko taku ingoa tūturu nei, ko Kingitanga. Nā, whānau Ngāpuhi mai ahau ki te ao nei, kātahi ka tapaina te ingoa Kingitanga ki runga ki au. Ka pōhēhē te tangata nō Tainui ahau. Nō reira, ka mataku au, kua te take, hoi nō tāku ka hakahua, ko Kingi. Kei, kei mōhio rātou, ā, he hononga tō Kingi ki, ki Tainui. Nō reira, ki ahau nei, pai kē atu taku ingoa haka popoto nei. Ngāpuhi champion ahau mate noa atu. Nā, i te mea ko Hakahua wēna kōrero, only paka. Only ko Kei.
Ko Kei.
KQDL. Ko te alphabet tēnei.
Ka mutu nā Ākarana kē ahau i hua ki a Q. E, i mua atu i taku taenga atu ki reira nō whai, hono, motuhake nō taku ingoa ko Quinton, ingoa Pākehā. He pēheka rānei i whiriwhiri ai ōku mātua i tēnei ingoa mōku? Well, e Moehana au, nā taku pāpā hoki i kōrero mai e ko tāna, e te whānautanga, taku whānautanga mai ki te ao nei, ka hoko ia i te pukapuka nei, he pukapuka ingoa pēpi, nā, tau tonu atu ki te ingoa nei, Quinton, heoi ka pā atu he haka māramatanga rānei kona I te pūtake o te ingoa nei, hei tāna ko te fifth son, ko te Quin hoki i roto i te reo Rātini nei, Latin, well, e moe ana tātou, he rima tērā, fifth son, engari, kua hau kē te mea i whānau tuatahi mai i roto i tērā wāhanga, kia kitea ai tātou i te, i te kūare ētahi taima nei, o ngā mahi nei.
He kōmarama rākau te pātai.
Ko wai tō ingoa katoa? Leonard.
Nā, ko Len. Oh, Len. ko Len nāi anō. Koina anō.
Len. Len. Engari, e, tēnei mea te, amuamu nei te wahine, te, te wahine te, te kore o te māhitokore, e, Ko kau e kōrero ko nei wahine, ka mea koe he wahine, ni? Ka wale.
E moe nei he wahine, ko au e rako ngā mea a mua mua. Whakatūpato.
Nā, nā, nā, nā, ka, ka, ka, hore kau au, ina tono au taku tamariki ki te kura, mēnā he ana te huahua o te ingoa, O taku tamaiti ko Tiro Rani, ko Rakau aue ware ana ki tera. Ko te take tuku aku o aku tamariki ki te kura ki te whai wa ratou matoranga o nga mahi takura. Koe tera ko te tino take i tonu, mena, mena he ana te, te hua o te mahi takura, mea tuku to tamaiti ko Tiro Rani, mea tuku ki to mahi takura ki te hakatikatika i to ingoa. Kia ora. Mamanohi.
Mamanohi.
Elk.
Kaua hoki, he aha, tena pea kei o koutou whanau e penei ana hoki, engari i taku whanau, na, ko te ingoa tohu tiwhikete nei, engari ka tapa ki tetahi ingoa mokai ano, a ka mutu ko te ingoa tuatoru, ana ko to ingoa hahi nei, no reira, ko taku ingoa Ā Kāwanatanga nei ko Darryl, ko taku ingoa mōkai ko Moko, ana ko taku ingoa hāhi ko Tāmati. Koia te te ingoa, koia kē te hunga tapu i taku rā iriiri ko Hāto Tāmati Ākino, nō reira, toru anō waku ingoa, ā, hanga pēnā ana te nuinga o waku whanaunga, nā, ko whai tētahi ingoa tūturu nei, tētahi ingoa mōkai nei, tētahi atu ingoa hāhi nei.
Heoi, e roaka haere ana tō ingoa i a koe e noho mai nei. Tētahi, kei te āhua pea o te tangata, nē? Moha noki tātou ētahi o ō tātou whanaunga he iwi tapu, haka taputapu i ngā mea katoa. Ka mutu, ko ngā ingoa e hoatu ana ki ngā tamariki, ētahi o ngā ingoa nei he ingoa tūpuna, nō reira ina hakahuatia hētia, ina poroa rānei, ā, kua mamae ngā mātua nā te mea ingoa tūpuna. Honoi Taitaima, ko ngā mātua nei hē ana kia tino tū Māori tūturu rawa atu, nā, kaua e raweketia te ingoa o aku tamariki. Kei te āhua te tangata, mōku nei o Hokau e tapu pērā ana. Pēnei, pēnei taku takiwā, ko te mokopuna, nāku e te maumahara i tētahi kaumātua e tana, tana kōrero kia au i au e tamariki ana. Me te ora kau au mō hea te māramatanga o ngā kōrero te koraka nei, ka titiro koe ki te rangi, he aha kē tērā? Ka mutu, ka mate te kaumātua rā, mutu au e rongou i a ia e wehe tana, ka hautaki te ingoa i roto i taku, taku ngako, taku mokopuna, nāku i ingoa te koraka nei, ko Kanohi o te rangi, Eye of the sky. Mutu ko te wēta tērā o te kaumātua rā, e wēta ana i a ia e haurangi ana, e wēta ana ki te rangi, ki te kanohi o te rangi. Ka, ka, ka, ka, ka hau tērā ingoa i roto i a au ki te hoatu ki taku mokopuna, he ingoa mō taku mokopuna, Kanohi o te rangi. Mutu tētahi atu o aku tamariki, Whānau mai te tamaiti. Koia te mea ko te tari i te ingoa o ngā pirihitō nei. Ka mea tau, ka mea mai taku tamaiti, ehā ki te ingoa Māori mō taku tamaiti. Mea tau, ehā, mea tau, ehā ki te e ingoa Pākehā ta koutou. Hai te ana mea, oi, a, i, ingoa taku wahine mōna. Mea, mea tau, ko, ko wai?

Kite koe, koe tērā ko te hohonutanga o te titiro o tātou kaumātua i wā rātou ingoa Māori mō wā rātou tamariki, e mea kei muri wā rātou ingoa.
Tētahi wā ka tae mai te tae o aku whanaunga ki au, inoi mai ana ki au kia nama ia i au e rima mano tara. ā, hei haka e i te aha rainei. Hoi taku kaha pukuriri, ka mea atu ki taku wahine, e tata anō ki kia whānau, ia, whānau mai te tamaiti nei nei, kua hua nei hau, rima mano tara, kia kore e tana hē e warewaretia mate noa. Te mahi i tērā o ngā tūpuna nei. Taku mahi i kautū i tērā wiki, hono te roto i aku mahi āwhina haere i ngā iwi o konei, mō te reo o te kāinga. Ā, hono tētahi o ngā mea e tirohia ana e mātou, ko tēnei mea te shooting star. Ka mea te wao, tētahi kupu e mahara ana au, i runga i waenganui ōku kaumātua i mua mō te shooting star, he tū mata kōkiri. Nā, tēnā pea ko ngaro kē tēnei kupu i a nei. Tūmat, aua. Tūmata kōkiri. Oh, te ātaahua hoki o tera kupu. Oh, ko pekekato mai ngā iwi nei ki te hopu i te kupu nei. Nō reira, e hakapae ana ahau e tātou mā. Rua te, tekau tau atu, ā, ko whānaunau mai ngā tamariki a ngā iwi nei, aini pea kī pai ngā tamariki ko tūmata kōkiri te ingoa, kua mōhio koutou e, i a au mai i ia. Taku tamaiti mātāmua ko Temepala te ingoa, hoki mai i te kura i te tahi rā hei tānoa ko Poroa taku ingoa, e aku hoa, i e pai ana tēnā, he aha tā rātou e karanga nei i a koe? Oh, ko Tem, ka mea atu, ka nui te pai. Engari, ki a Teme nei, ki a Teme nei kua raruraru rātou. Tekateka ana tō hoa kōrero rānau kei te aha, nē, nō kua kē e moe ana.
Haraia e te, he, he, he ingoa pai, nē? Nē? Te aha? Te teme. Hai. Ki ahau nei e hara ai te ingoa pai. He aha?
Ari i wāhi pai. He aha te wāhi pai o te reo?
I need kua restricted-ngia tēnei hōtaka.
Nā Pene me Tutai kai mā tō mahara nā e, nā ko mate noa atu i a e nei. Ko tana ingoa ko Bill. Nā, ko Bill te ingoa o te kaimātua nei. Ka whānau mai tana mokopuna, ko te ingoa i te paina ki runga i te mokopuna, ko Cash. Ka pātai au ki te kaimātua nei, He aha koe i te paina i te ingoa o Cash ki runga ki te tamaiti nei? Ka mea mai ia, i te mea, i whānau ahau me te ingoa ko Bill, he nui aku Bills. Ka whakaaro au, ka whānau mai te tamaiti nei, mēnā ko Cash tana ingoa, ka nui tana cash. Nō reira mehemea ko Teme te ingoa, hei, aini pea ka riro katoa i a au a Teme.
Aokiatia. Koutou te hunga e rikarika mai na kia mate. Ka pai. Koutou nga kai hapai i te i te haka pono e pai ana. Kau e riri, kau e riri. E mahara ana au tetahi korero nui i roto i te Paipera Tapu, e ko te mahi rangatira ke ma koutou e hara ke i te haka pau i to koutou kaha ki runga i te hunga kua Riro kē i a koutou. Engari haka pau kē i tō koutou keruka i te hunga kāore anō i aro pēnā noa atu. Nō reira, he mahi kei konei mā koutou. Mēnā e riri ana koe kia kāto haere mai ki te kauhau kia mātau, kia whai mahi ai koe i roto i tō hāhi. Kia ahatia e tātuma? Kua pau te kaha o ngā kōrero mō tēnei wiki, ka nui te nui o te hunga e mātakitaki ana i a tātou, e tupu haere ana i ia wiki, ka mutu ko tāku e kita ana i waenganui i a tātou e tupu haere ana hoki tō tātou tau, te tau o tā tātou noho tahi ki a tātou me te hakawhitiwhiti kōrero. He mea Ā, ātaahua tērā hei ko tāku, mehemea ka tupu haere tonu tēnā, ā ngā marama heke mai nei, ā, ko taku tūmanako ka waiho tēnei he tino taonga āwhina i ngā mahi hakapiki ora, ā, ki te reo, ā, ki ngā hakaaro hoki o te iwi, e rapu tohutohu ana i roto i ngā hēmanoatanga, ā, e, e mea nei, e hakamātautau nei i a tātou.